kannih cu federal democracy caah khua kan cuan kan kalnak khi kan i tinhmi cu ni ne khat ni ah Chinland cu federal, federal democracy in i hruai te seh ti kha si. Mm. Makha si cu caah cun kanmah Hakha Thlantlang peng hei ti ko si lo Thantlang peng i Khuahreng tlang, Zahnak tlang, cun Vanzang tlang, Bual, Vailam hoi ti pawl khi huak aa khat dih mi nan si. A tlawmpal te leju le ting lawnglawng khi a vai dang i a khi khi hmun khat te ah a thu dir kho ding si si. a cu lawng cu si lo hak thlantlang holh le halkha holh cu a vai khat hoi halkha peng zong ah hakha miu paw khi minung an va cha ngai ve hakha miu paw le me peng le zokho peng hi hol a hrom mi kan si ve hoi ma cu cha cun thlantlang hol li a hol mi thlantlang le a kam kiang hrong tlang pawl khi CDF thlantlang te an hlum kho kan nih zong sidep hakha te kan a hlum kho ve chanthang khi an hol avon edan ve tikah an mah dang te hriam tlai in ngai lautu an hol avan dan ve tikah an mah dang te hriam tlai an hriam tlai in ngai zophei an hol avan dan ve tikah an mah te hriam tlai in ngai mara zong a cu chun ve si cu ca cun

Lai district a um ko cu khi. Lai district an mah Lai mi nih thiam mi ini da kan thi hruai ve khi. A do tuk ti. Maraland autonomous region ati Maraland district pi hi siaha district hi va um veri e. anmah ten an i thihruai federal democracy van ngah te usih law kanmah lei mara le saiha lei mara van fon an nih an thong tuk te lai ka ti an pical tuk cu an ram ngan tuk cu pale wa tiang mata pale wa miu ne tiang mata an vong ome federal democracy phak hnu cun miu ne tim che thong sip tim che alo chang te lai chu mo thong sip tim che her hem kan her nak lam ti lo chu thongsim ni hin doko hual ngo kan unau rong chu a cheu khat ton za meu ne a a cheu khat fla meu ne a cheu khat hi ti dim meu ne ti thong cha tan di ko na chu san tlai lo zai mat ati kho lo a fun tom kho lo mi dir mon na doko thong sip pathum baka ni won system ni chun attend di na chu a khe khe hual ngo ni an du ve mi chu hual ngo ti te mi phun kan um ve i mun ma te zong kan khusak na mun ma te om me hi te hi kan ma ni nol kan ngeih ve ko lai ti cu ko federal democracy a thawt nak cu cuti lo si cu cu ca cun atu ah CNO le CNDF hi CC he an i dannak hi federal democracy ngai ngai an an i tim rua lo an mah nih an i fa tera cu ka ngai thiam hna seh ca kan cawng lai in ti ngon ca cawn sian au nih no ti an ti hna ti hrawng kan nihin ah an ma flam lei pa tor bak le ca ka kuat mi ah tial mi se nihin baka ngon paul nih ngon an ma an ngon ca te kan cawn lai ti mi kha sian au nih an duh lo e ti za ngiat peng ngan pin se ve cu holh dang ten ngei cu an hol dang te ngai hnu ahcun ca zong da ko anmah an hol aa tlaknak ten i ser ve hau cu cucaah cun za hau holh le vei holh cu laizo holh cu aa naih te tatak haka holh le thlantlang holh bantuk khi si ko annih cu hmun khat ah khuasa kho ding an si cu ca kong holh kong zongah a dang vialte ka holh hlau kha hi kanmah i hon rom ko ti hrawng khidra mo CNO CNDF nih hin a cu cun policy a cu cu anti federalism si ni wun kal ding he zmat tan sui kal ning le so mong kal vei he atu ani min au hlai lam chu kal ning so pangai lo je ma batu kho lo we kan ni chu selo chu lailenpi sisi nih an lak i anmah kutte ah an pek ko security hrawng te dah an vong hngah pi hna ti lo anmah nawlngeihnak kut an pek ko cikha lei tonzang lei ti zongah ral um ti lom ti anmah kutte an pek ko local autonomy local authority akate khat ko a thawtnak te cu si cu a cu ca cun hi ka hrawng hi pastor paul rak i ton len zong ah phisin khawh hnga lomi te hi a um der maw kan ni ni i federal democracy ti bak kan chut mi khi santhang ne kan ma te hen santhang autonomous district ti ten um kan du ven ti chun kan amin ko hna lai chu Asinain kannih zoh khupeng hi Halkha he kan holh tlawm pat adang a dan na dan lo ah khumhe tete lawng te khua hra fai kan si kan mah te ngai ngai in khua kan va sali ti tika sizung zong kan mah te a sak kho ngai ding kan va sing ha lo siang tha a sak kho ding kan va sing ha lo e

kan ca kan cawk lai timi no ti an ti hna timi nih zeidah kan hlathlaam ah rak chim timi cu ziah hi hna hi federal democracy taktak a uarmi an si ṭung lo aa tinhmi an si ṭung lo ti khi aa dan caah khin te CC le CB an kal CB popo an kal ding aa khah si ahcun kan vision hrimhrim a rak i dang tinak si kan nih kan vision cu a ho fuk hmanh ka si lo Chin le Libre kan tuah lai hi anmah le an peng an tlang an serem na ten hi kan vawlei a si hi kan khua si hi kan peng a si ti rak rong ten makhan nih khan Chin land government pi ah ama le population ratio ning in representative kan han thla te lai a chuni cun Chin len khan hoi ser te ko lai a chu chu federal democracy thawtnak si chu a ho peng a thong deu ni a thong lo mi buli va tuah nak no tua hla ti mi cu buri ko sak cu tak ti lo a cha aka kuat mi pastor pakhat nih cha aka kuat mi a hman ko sia chon a cu cu buri ko sak cu kan ma hi rong ko dai ten omo ti rong cu buri ko si cu ma cu cu ma cu pol thit soi nak adu mi ne chon CNO CNDF khat thilo nung lo ba tan ko na se asanan kan ni kan kalpi mi SAC kan dawi khawh hna cun zanyat zong anmah zanyat rampi khi anmah zanyat miphun te nih an serem ning an zohkhenh lai ngon zong an zohkhenh lai lai sun zong an zohkhenh khawh an zohkhenh lai a zohkhenh khawh halo nih kan ni cu CNO ṭhi ṭhuainak ten kan um ko lai ti anmah nawl thiam thiam Khual sim nih a kannih hi kan si kho lai lo ti anmah nawl ṭhiamṭhiam. Asinain kanmah tein kan holh aa dan ve ca le kan pu chan kan pa chan in kanmah pengtlang te kan um ve caah autonomous district te local authority local autonomy te ngei ve kan duh ko timi cu amin thluama ding asi khawhnak tu in i bom i chan ding Chilean government zong vo um te lai budget distribution kong zong ah har deuh mi cu tam deuh long tam pek lai America zong ah sifak state timi cu America zong an um ko chu mu food stamp ten ha le medical ten ha chawza bom nak khong chu human services ah sifak state ah cun cozah nih dawkaw a tam deuh a bawm ve ko hna cu hi a cu ca tu na hal mi kha pastor paul he kai i ton nak men men hrawng an phising kho mi khi sa lo hla maw ti khi keimah ni ko hoi purda mi chu si